پي ٽي آء چيئرمين ۽ اڳوڻي وزيراعظم جي زال بشريٰ بي بي جي هڪ مبينه ڊائري ۾ عدليا، فوج ۽ حڪومت بابت حيران ڪندڙ انڪشاف سامهون اچي ويا آهن. ذريعن جو چوڻ آهي ته اها ڊائري بشريٰ بي بي پاڻ لکي آهي ۽ ڊائريء ۾ هڪ معموء جو وري وري ذڪر ڪيو ويو آهي. ڊائريء ۾ اهو لکيل آهي ته عدليا، فوج ۽ حڪومت تي ڪهڙا دٻاء وجهڻا آهن ۽ ڪيئن وجهڻا آهن. ذريعن موجب ڊائري ان وقت هٿ آئي هئي جڏهن پوليس پي ٽي آء چيئرمين جي گرفتاري لاء سندس گهر ڇاپو هنيو هو. ان دوران بشريٰ بي بي تڪڙ ۾ ڊائريء جا اڌ صفحا ڦاڙي ڇڏيا هئا. ڊائريء ۾ هن وقت ٻارهن جولاء کان اڳ جا صفحا نه آهن. هن جيڪي پنا ڦاڙيا هئا، انهن جا ٽڪرا به ملي ويا آهن، جن کي ڳنڍيو پيو وڃي. ڊائري ۾ اهو لکيل آهي ته جلسا ڪيئن ڪرڻا آهن ۽ گانا ڪهڙا هلائڻا آهن. بشريٰ بي بي مبينا طور تي گورنر راڄ، هڙتال ۽ شهر بند ڪرڻ جي تياري جون ڳالهيون به ڊائريء ۾ لکيون آهن. هن دعائن ذريعي پي ٽي آء چيئرمين جي ذهن سازي ڪئي ۽ ان مقصد لاء دعا به ڪيائين. پي ٽي آء چيئرمين کي اهي هدايتون ڏنيون ويون ته ڪهڙن لفظن ۾ ۽ ڪهڙي دعا ڪرڻي آهي. هن لکت مان اها ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته بشريٰ بي بي پي ٽي آء چيئرمين کي سياسي ڊڪٽيشن ڏيندي رهي آهي. اهي به انڪشاف ٿيا آهن ته ڪنهن کي ڪيئن هلائڻو آهي، حڪومت، اسٽيبلشمينٽ، عدليه کي ڪيئن دٻاء ۾ آڻڻو آهي. مبينا طور تي جيڪي سياسي حڪمت عمليون ۽ فيصلا بشريٰ بي بي ڪندي رهي، انهن سڀني فيصلن ۽ اپائن تي پي ٽي آء چيئرمين عمل ڪندو رهيو. ذريعن چيو آهي ته ڊائري موجب اڳوڻو وزيراعظم مڪمل طور تي بشريٰ بي بي جي ڪنٽرول ۾ هو ۽ هو هن کي ڪنٽرول ڪندي رهي آهي. ڊائري ۾ لکيل آهي ته پي ٽي آء چيئرمين کي صبح قهوو، ماکي ۽ جوس پيئڻو آهي، منجهند جو ڪباب، گوشت ۽ مڇي کائڻي آهي ۽ کير رڳو رات جو ٻارهين وڳي پيئڻو آهي. پي ٽي آء چيئرمين سندس ڳالهيون مڃيندو هو، هر معاملي ۾ هو کيس صلاح ڏيندي هئي. هوء وڪيلن کي به صلاحون ڏيندي هئي ۽ دعائون پڙهڻ جون هدايتون ڪندي هئي. ذريعن موجب، بشريٰ بي بي جي ويجهن ذريعن کان جڏهن ليڪ ٿيل ڊائري بابت تصديق لاء رابطو ڪيو ويو ته هنن ڊائري اڳوڻي خاتون اول جي هجڻ بابت ترديد ڪئي. بشريٰ بي بي جي مبينا ليڪ ٿيل ڊائري جي متن ۾ حڪومتي معاملن ۾ مڪمل مداخلت جون ثابتيون ملن ٿيون. هوء مبينا طور تي عمران خان کي حڪومتي معاملن تي ڊڪٽيٽ ڪندي هئي. ڊائري موجب پي ٽي آء چيئرمين جي سوچ ۽ شخصيت مرشد جي مڪمل قيد ۾ رهي. هو سندس مڪمل گرفت ۾ اچڻ بعد پنهنجي زال کي مرشد چوندو هو.